אין די אמערקאנע וועלט איז מען פארנומען יעצט אז די פרייזן פון די אייער איז זייער הויך און מען איז פארנומען עס אראפצוקלאפן. און איך האב געטראכט צו מיר, א נקודה למחשבה, וואס ער לערנט אונז אז די פרייזן פון די אייער איז אזוי הויך? אונז ווייסן דאך וואס די אייבערשטער טוט אויף די וועלט, איז אונז ארויסצולערנען עפעס דערפון? וואס קען מען זיך ארויסלערנען פון די. טייערע פרייז פון דעם אייער. און ספרים הקדושים אויף פסח, איינע פון די טעמים פארוואס מען לייגט א אייער אויף די סדר שיסל, מיין עלטער זיידע געלאנט רב ברענגט עס, עס שטייט אין נאך ספרים, איז ביצה בלשון ארמי איז בויע. א לשון פון ווילן. דער אייבערשטער האט אונז געוואלט אויסלייזן. במילא לייגט מען א בעצה וואס ווייזט אויף די לשון בויע, ווייל דער אייבערשטער האט אונז געוואלט אויסלייזן מיט א יד חזקה. זאגט מיין עלטסטע זיידע ווייטער. וואס קומט עס ווייזן? זאגט ער אזוי, א אייער פון דרויסן איז א ווייסע זאך, קוק מען זעט גארנישט אין דעם, אינעווענדיג ליגט א זרע, ליגט עפעס וואס פון דעם קענען ווערן געבוירן נאך טשיקענס און נאך טשיקענס און אזוי ווייטער, זאגט ער, ס'איז געקומען פסח ביינאכט, האט דער אייבערשטער געזען אין יעדע איד אז אפילו פון דרויסן קוקט עס אויס קאלט נעבעך מ ט שערי טומאה, אבער אינעווענדיג איז דא א זרע, אינעווענדיג איז דא א בויער, ס'איז דא א ווילן, ער וויל, דער איד וויל זיין נאנט צו מיך, און דאס האט דער אייבערשטער געזען, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער ארויסגענומען די אידן פון מצרים, ווייל דער אייבערשטער האט נישט געקוקט פון דרויסן, ער קוקט וואס טוט זיך אינעווייניג אין דעם איד, און דארט האט ער געזען אזא שטארקע תשוקה אז א איד וויל זיין נאנט צום באשעפער, במילא האט ער ארויסגענומען די אידן פון מצרים, און וועגן דעם לייגן אונז די ביצה, די בוי, אויפן סדר שיסל, צו ווייזן אז דאס וואס דער אייבערשטער האט אונז געוואלט ארויסנעמען, איז געווען ווייל דער אייבערשטער האט געזען אונזער בויער, אונזער ווילן פון אינעווייניג ווי שטארק א איד וויל זיין נאנט צום באשעפער. און ווען מען רעדט פון די טייערע פרייז פון די אייער, קומט עס אונז ווייזן ווי חשוב און ווי טייער ס'איז ביים אייבערשטן די ביצה, די בויער פון יעדע איד, ווי דער אייבערשטער קוקט ארויף אויף יעדע איד און ער קוקט אריין אינעווייניג אין יעדע איד, אפילו די חשכות הגלות איז אזוי שטארק און מ'איז אזעלכע שווערע צייטן, זעה די אייבערשטער די שטארקע תשוקה וואס יעדע איד וויל זיין נאנט צו אים און דאס איז זייער טייער פארן אייבערשטן איז דאס ווייזט אונז די טייערע פרייז פון דעם אייער. ס'דא די באקאנטע חעלעמער מעשה מ'האט שוין אסאך מאל גענוצט פון די חעלעמער חכמים וואס האבן זיך ארומגעטענהט וואס ס'לייכט מער צי די זון אדער די לבנה. זאָלסט האָבן געזאָגט דאָס הײסט, װאָס דער זון איז סך אַ שטערקער ליכטיקײט. נאַ, מיר האָבן געטענהט, אַז די לבֿנה לײַכט מער װי דער זון. פֿאַר װאָס? װײַל דאָס, װאָס דער זון מאַכט ליכטיק, װאָס ס'איז ס'איז סײַ װי סײַ טאָג, ס'איז סײַ װי סײַ ליכטיק, װאָס, װאָס, װאָס, װי שטאַרק לײַכט עס שױן. די לבֿנה מאַכט ליכטיק, װען ס'איז טונקל, איז עס סך אַ שטערקערע ליכטיקײט. יאָ, ס'איז אַ פֿײַנע חלום אַ מעשׂה, אָבער יעדער נאַר זאָגט אַ מאָל אַ קלוג װאָרט אױכעט. וואס ליגט אין דעם ווארט פון דעם חלומ'ן חכם? ווען ס'איז טונקל, ווען ס'איז טונקל, צו זען די ליכטיגקייט איז סאך סאך שטערקער. ווען מ'איז אין אזא שווערע צייט, ווען א איד גייט דורך א שווערע תקופה, האט שווערע נסיונות, ס'קוקט אים אויס טונקל, ער וויל זיין נאנט צום אייבערשטן, ער וויל טון די אייבערשטער'ס רצון, ער האט אזא שטארקע רצון, ס'איז אזא טייערע זאך ביים אייבערשטן, ס'ליגט באגראבן אין אים, ס'איז טונקל ארום און ארום, ס'קוקט אויס ווי א אייער, א טרוקענע זאך, גארנישט, אבער אינעווייניג איז דא א זרע, אינעווייניג איז דא א רצון ווייל ער וויל זיין נאנט צום אייבערשטן. כ'האב לעצטנס געהערט, כ'האב עס געהערט אפילו ווער ס'איז געווען, כ'האב פארגעסן די נאמען, איינער גייט נעמען א דאלער פון די ליבאוויטשער רבי,

ווייל אז ווען מען פאלט אראפ זאל מען זיך וועלן אויפשטעלן, איר האט זיך געוואלט אויפשטעלן? האט איר שוין באקומען דעם דאלער, איר דארפט נישט נאך א דאלער, פאר דעם באקומט מען דעם דאלער ווען מען איז אראפגעפאלן צו האבן דעם רצון זיך אויפצושטעלן, איר האט זיך אויפגעשטעלט? יא, דאס איז חשוב פאר'ן אייבערשטן, די רצון ווען ס'איז געפאלן, ווען ס'איז שווער, ס'קוקט אויס קאלט, ס'קוקט אויס טונקל, דאס איז חשוב פאר'ן אייבערשטן, דער רצון איז חשוב פאר'ן אייבערשטן, און דאס איז טייער פאר'ן אייבערשטן.